Salam gadyrly dostlar, mähriban watandaşlar! Geliň bu günki wideoda nähili Word programmasynda tablis goýmalydygyny öwrenelim. Biziň etmeli zadymyz ilki bilen wystavka bölümçesine geçýäs we mundan soň tablis atly penjirejimizi açýas. We görşüňiz ýaly şu penjire peýda bolýar we şu taýda öz keseligine we aşaklygyna nähili möçberde öz Islegiňize görä goýjak bolsaňyz şular ýaly ýagdaýda goýberýäňiz. Nähili ululykda goýjak bolsaňyz. Ve bu görýän şekiljiňiziň üsti bilen tablisany eýläk-beýläk hereket etdirip bilýäňiz. Nirä ýerde goýasyňyz gelse şular ýaly ýagdaýda. Ve bu görýän aşaky şekiljiňiz bilen tablisaň razmerini üýtgedip bilýäňiz. Nähili ýagdaýda özüňize runyňyza laýyk goýjak bolsaňyz. We ýene mundan başga göni häzir tanyş boluň şu eger tablisany ýazdyňyz, dolurdyňyz we size ýene öýjük ýetmäýen ýagdaýynda Aşaklygyna we keseligine goşmak üçin şuny ýaly çyzygyň deňine gelýäs soňra we goşmajyk peýda bolýar gök şekilde. Şoňa basýas ýene öýjük goşulýar üstüne. We beýlelikki keseligine goşjak bolsak hem ýene edil şonuň ýaly ýagdaýda basýas goşulýar. Geliň dostlar indi beýleki funksiýalar bilen tanşyp boluň. Ilki aşak geçýäs. Ýaňky Penjirämizde dolanýas. Bu ustawi tablisa muň üsti bilen öz elimiz bilen girdi bilýäs näçe ini boýy näçe üýçük bolmaly bolsa elimiz bilen girýäs de basýas ok basýas şuň ýaly ýagdaýda peýda bolýar e, indiki funksiýa bunda özümiz elimiz bilen çekip bilýäs nähili ýagdaýda etjek bolsak tablisany isleseň öýjük çekip bilýäs ýok bolmasa öňki edilenden içinden ýene bir öýjük döredilýäs nähili özümize gerek bolan ýagdaýynda şular ýaly ýagdaýda we ýüzüne pozjak bolsak muna lastik pozguç peýda boldy aşagynda şoňa basýas we pozýas haýsy gerek bolsa şeýle ýagdaýda we mundan başga ýene-de biziň Bilmez bagtlarymyzyň biri. Indiki funksiýalaryny görelim. Funksiýa geçýäs. Ve bu ýerde tablisa Excel bar. Tablisa Excel'de edil Biziň bilýän Excel tablisamyz peýda bolýar we şony dolduryp, şony şuna goýup bolýar. Bu iň soňky görýän Express tablisamyz. Bunda taýyn tablisalar bar, mysal üçin kalendar bar we alfabetiň görnüşleri bar. Ve biz olary zerur bolan ýagdaýynda alyp özüňiz ulan bilýäs. Mysal üçin şunu alyp göreliň. Görşüňiz ýaly spisak peýda boldy. Nähili görümde ular çok kiçeltjek bolsa alýas. Ve şun ýaly ýagdaýda atlaryny ýütgedip öz nämede peýdalanjak bolsa şolaryň atlaryny goýup bilýäs. Şeýle ýagdaýda bärigen ýazaryň möçberi. Ve bu ýerlere ýa näme girizjek bolsak mysal üçin. Kitaplar diýjekmi? Şular ýaly ýagdaýda üýtgedip bilýäris. Ve mundan başga da görşüňiz ýaly bärde bir penjireçik peýda boldy. Bu reňkler nikledi nähili ýagdaýda etjek bolsaňyz we ýene mundan başgada şular ýaly daşynyň granisasyny çekip bilýäňiz nähili ýagdaýda etjek bolsaňyz ilki bilen hemmesini birlikleýäs we şuň ýaly ýagdaýda granisa çekip bilýäs we bu ýerden hem nähili gerek bolsa özüňiz saýlap şoňa görä edip bilýäňiz Şeýle ýagdaýda. Ana dostlar, şunuň bilen şu wideony tamamlaýan. Bu wideo size peýdaly bolandyr diýip umyt edýän. Indiki wideolarymyzda görüşýänçe, hoş sag boluň.